Сәлам дуслар! Һәркемнең йортында истәлекләр саклаучы гаилә альбомы бардыр. Кулымдагы әлеге фотосурәтләрнең хуҗаларының дүрт кызлары бар. Барысы да өлгер, нәниләр, чая, үткер. Ә хәзер алар турында тулырак. Кызым Зәлина Әйдә әле уйныйбыз тупларың белән. Мин сине фотога төшерәм, әтиең кайткач эштән күрсәтәбез ничек Залина уйнаганын, юкмы кызым? Әйдә миңа туп бир әле. Әй, әнә шулай уйныйбыз, бир әле миңа. Айзур, үз кызың бәхетең булсын. Әйе. Үскәч карый анасың рәсемнәрен кызым үзенең иң олы нәрсә. Кара әле миңа да, әй, туплар тотып төшә әле карточка, уйна әле әйдә. Әйдә бәбәйне карап килик әле кызым Сәиде, нишлим икән безнең анда? Кай бәбәйне кулга алабыз? Кызым, телевизорга төшерәсең җоклап ятасың. Без әтиебезгә биш кыз булдык хәзер. Дүрт кызым бар, үзе, үзем бишенчесе. Тәҗрибә бар инде бер бер атлы ике кыз алып кайттым. Олы кызларым да бер бер атлы туганнар иде шулай. Һәр берсенә беренчесенә 16 яшь, Зәлин кызым. Шунда куйым, бәбе куйым. Бәбене яткырыйм имә. Беренчесенә 16, икенчесенә 15 яшь, тоже бер бер атлап кайткан ек. Буларын да Былтыр менә Залина дөньяга тулды, туды. Быел бәләкәйчебез өч ай була инде тиздән Саидага. Залинаға ничек? Залинаға яшьтә 4 ай. Яшьтә 1 ай иде бәләкәйне кайтканда. Ә ничек соң менә бер-бер артлы балаларны үстерү? Аның бит үзенчә башка төрледер мәшәкатьләре.
Мин уйлыйм, әгәр дә мин сразу бәбәй алып кайтмаган булсам, икенче елны ук, аннан күпмедер арадан алып кайтырга авыр булыр иде. Чөнки Улларым менә минем икесе бергә үсте, мин эштә, алар берсен берсе карашып, берсенә берсе иптәш булып һәрвакыт. Садикка биргәндә даже тәрбиячеләр аптыраганнар, гомер андыйны күргәнем юк дип. Олысына 3 яши, бәләкәй э, бәләкәенә дим инде, 15 яшь инде ул кызга. Яшьтә 7 айда садикка бирдем. Икесе бер группада иделәр алар ул вакытта. Садикка алырга баргач, тәрбиячеләр әйтәләр, "Абау ди 3 яшьлек баланың мондый икәнен күргәнем гомергә юк", диләр. Чөнки ашарга утырганда башта ул бәләкәен ашата ди, аннан үзе ашый. Йокларга ятканда башта бәләкәен йоклата, аннан үзе ятып йоклый ди. Горшокка да бөтенесен шулай. И икесе бергә булгач, миңа ничектер тынычрак. Кечкенәсен бит бик соңлап алып кайткансыз. Андый андый батырлыкка ничек җөрьәт иттегез сез? Күңелен тигездә бирмә әле һаман да. Ничә яшьтә алып кайттыгыз соңгысын? Уф, әйтмик.
40 яшь тулды алып кайтуыма. Бәлек Адисалинсым менә нәкъ 39 туган көнемдә туган көнем алып кайттым үземнең нәкъ бер көнне булды туган көннәрем. Зурларын тапканда, үзем яшьрәк булганда, бүтәнчәрәк ничектер җиңелрәк каралгандыр инде ул. Ә хәзер төпләбрәк уйлап, ничек микән, сәламәт микән барысы да, ничек үстерергә микән дип, бар якларын уйлыйсың, уйлыйсың барыбер. И ничектер ныграк борчыла, борчылдыра. Сәламәтлекләр үзебезнең булсын дисең бит инде, Ходай гомер биргән булсын дисең, аларны аякка бастырырга да. Ну, Шулай да әнә елмаялар үтә, Аллага шөкер. Алар белән бергә үсеп, яшәреп, шайтырып, яшәп ятабыз мәш килеп. Бергә уйнап, яшәккә кире кайттык, Аллага шөкер. Ә менә урамнарга чыга башлагач проблема бит инде. Сез ничек урамда йөрисез? Урамда дөресен генә әйткәндә әйбәт булды әле икесе дә җәй көне тудылар. Олылары каникулда иде, бакчада гел булдык инде бергә-бергә. Булыштылар бик яхшы. Әтисе дә отпуска алды бәләкәй итү хөрмәтенә. Бергә булыштылар. Ә инде уку елы уку башлангач хәзер Я, әтисе эштә булганда кичкә кала инде, көндез икесе белән чыгуы мәшәкатьле, җайсыз. Ике коляска көтеп булмый бер юл. Сезнең иң бәхетле көнегез 8 марттыр, мөгаен.
Безнең өчен бәхетле, ләкин кунаклар килергә ул көнне бик батырчылык итмиләрдер инде безгә имин кыз. Әтиләрегез, әтигез чәчәкләр белән кайта. Әтигә Алла ярдәм бирсен инде, әйе, әти чәчәкләр белән кайтамыз, әйе, бүләкләр барыбызга да тия, Аллага шөкер. Әтигә тагын да бәйләм. Без әтине көн дәйме кызым. Эштән кайтканда жүгереп жүгереп каршы алып имез Алинасы бигрәк тә. Папа, папа инде телдән төшмей, жоклағанда да папа, уянғанда да папа. Мәйтәм кайбер вакытта бит даже әтисе өйдә өйдә, ә ул папа, папа. Әтисенең яраткан кызы инде монсысы. Еш чактагы бебейләү белән 40 яшьтәге бебейләү аерылам.
Ул искә төшерергә, искә төшерергә дигәндәй процесс нәкъ шул ук инде ул барыбер бер дә җиңел нәрсә түгел шуңа тәмле дә бит инде алар тугаштан йөрүе әлбәттә инде авырлы вакытта хәзер авыррак элеккерәк алай бик сизелмәгән инде яшь вакытта но шулай да аллага шөкер исән сау кайттык икенчесе имас инде җайлырак булды тегесе авыррак бераз хәзер җаваплылык күбрәк дип уйлыйм инде мин барыбер бәләкәй яшьрәк чакта теге зурлары белән бик сизелмәгән дә инде ул шунда Үзем дә яшь, алар да бәләкәй әле. Бергә-бергә шунда уйнап үскәнбез инде. Ә хәзер күбрәк тәрбия турында ныграк уйланыла барыбер. Олыларын да онытып булмый бит инде, аларын да укырга керергә кирәк менә хәзер укуны бетерергә. Олысы унда укый, икенчесе тугызда укый бер-бер артлы. Барысын да уйланыла инде. Әби булырмын инде дип уйлаган инде. Яшәни булып куйдым бит аларга да практика тәҗрибә. Була инде алар бөтенләй булышалар, бөтен нәрсәдә, Аллага шөкер. Ашатуын, эчертүен, чуклатуын, жуындыру бөтенесе алар белән бергә эшлибез. Бәйрәмнәр ничек уздырасыз? Безнең үзебезнең дә гаилә, мин үзем зур бит, мин үземдә ишле гаиләдә үстем, без үзебездә дүрт бала, мин зурысы. Һәрберсенең хәзер үз гаиләсе, менә августта бәләкәен дә өйләндердек инде Никәшне. Һәрберсенең үз балалары, без бөтенебез үзебез җыелсак тагын бик күп кеше җыелабыз. Бөтен бәйрәмнәр шау-гөр, Бергә җыелып бердәм үтәләр, Аллага шөкер, туган көннәр, бөтен бәйрәмнәрне бергә уздырабыз. Әти-әнием дә, әби-бабам да исәннәр минем әле, Аллага шөкер. Халык әйтә бит шулай дип, бәбәеп кайткач олырак яшьтә хатын-кызның организмы да яшәрә, үзе дә яшәрә диләр. И балалар тагын акыллырак, уңганрак булып туа диләр. Дөрес сүздер мин дә ышанабыз шуңа. Күп кеше сорап кайта хәзер, әй мин яхшы карыйм аңа. Әгәр дә ген Ходай Тәгалә бирә икән ул баланы, туасы җан, җан биргәнгә җон бирә ди, Аллаһы Тәгалә ташламый.

Шул балаларга бүтін үмет, аларда тәрбияләп, яхшы иттереп белем биреп, исән сау гына үстерергә язсын ала бирсә. И алар ышаныч, өмет бит инде. Алардан башка мин тормышны бөтенләй күз алдына китерә алмыйм. Тормышның бөтен мәгънәсе шул балаларда бит инде. Алар белән рәхәт. Табыгыз. Ходай бирә икән, алып кайтыгыз. Куркырга кирәк түгел. Хәзер Аллага шөкер, бар да бар. Әле без үстек бит әле ничә бала. Магазинда әйбер дә юк, дөресен генә әйткәндә, талоннар заманасында. Ә хәзер Аллага шөкер, бөтен нәрсә бар бит, исәнлек кенә кирәк.
Балалар булган йортта бәйрәмнәр булмый тормый. Шул бәйрәмнәрне ямьләндереп җибәрү өчен мин сезгә бүген керпе торты тәкъдим итәм. Моны әзерләү өчен без бисквитны ваклыйбыз. Кибеттән сатып алган бисквитны менә без хәзер ваклап шушылай Вак кисәкләргә ваклыйбыз һәм аны крем белән бутыйбыз. Крем ясар өчен без 500 грамм ак майны миксерда туглыйбыз күпергәнче. Аннары без аңа өстибез 150 грамм сгущенка, 60 грамм какао порошок һәм тәмләткеч ванилин. Эшебезне башлыйбыз. Менә безнең шоколадлы крем әзер. Хәзер мин крошкага крем кушып, аны керпе формасына китерәм.

Кондитер капчыгына крем салабыз. Менә минем керпеләр әзер. Аларны хәзер табынга бизәп чыгарырга кирәк. Табынга бизәп чыгару өчен төрле кеше төрлечә үзенең фантазиясен э, куллана. Мәсәлән, керпе өстенә алма куярга була, ул алмага да, алма да җыя. Җиләккә килә ул бакчага, җиләк куярга була, Виктория җиләге. Ә безнең керпе урманга гөмбәгә барган. Һәм без аны гөмбәләр белән бизибез. Керпе гөмбәне өстенә җыя. Менә безнең керпе бик шәп гөмбәлеккә очраган. Опяталар, масленкалар. Кырында баласы да бар. Яфракларны без алдан әзерләдек. Ул мастикадан ясала. Эй, менә безнең матур керпеләребез әзер. Аны сез дә булдыра аласыз. Балаларыгызны куандыра аласыз бәйрәмнәрдә. Өегездә балалар тавышы тынмасын. Сәламәт яшәгез, бай яшәгез.

Җәй көне күбрәк инде. Чаллы, гомумән, Шөй шәһәре бик чиста, шундый бик уютный, кешеләре бик ни итәгатьле, шундый мәрхәмәтле диярлек. Гел тартып тора, үземнең туган ягым булгангамы. Шушында кайтсам, гел кәефләрем күтәрелеп китә. Ә инде иң яраткан урыннар инде ул безнең, әлбәттә, Сара Садыкова кыры, мэрия кыры инде, элек-электән калган елкада гөл әйтергә яратабыз инде. Элек инде мин монда эшләгәндә инде Яшәгәндә чыгышлар ясыдырым елкада. Хәзер менә баланы алып барабыз бик ошый. Әниләргә генә була торган хисләр менә нинди алар? Бала тугач инде ул ничектер тынычлык югала диярлек менә төнне дә җоклаганда ниндер черки үтеп китсә дә уянып китәм инде нәрсә булды микән берәрсе тешләми микән берәр нинди черки шунда и машина артында йөргәндә бик каты үзгәрәсең икән элек болай Чабу, чабам дип әйтмәсем инде. Тизрәк җөри дилем. Хәзер генә бала белән булгач, иң беренче аны кайгыртасың. Нәрсәдер булмасынмы дип, урамда бик сак йөрибез инде без. Шундый менә ничектер элекке кебек тынычлыгым бетте диярлек. Нәрсәгә таянасың син тәрбияләү өлкәсендә? Үзебезнең тәрбиягә таянабыз инде һәм инде заманча теге хәзер мәктәпләр бик күп развивающий Чөнки мин инде уйлыйм, кечкенәдән үк балага, э, баланың хәтере бик яхшы. Шуңа кечкенәдән үк шушы развивающий мәктәпләргә йөртәбез, хәрефләр, төсләр өйрәнәбез, биибез, җырлыйбыз, э, теге чувство ритма, чувство такта киләчәккә бик күп файдасы тияр дип шундый мәктәпләргә йөртәбез инде. Иммунитетны күтәрер өчен, йөзәргә өйрәнер өчен бассейнга йөртәбез. Ә инде тәрбия ягыннан олы кешеләргә хөрмәт тәрбияләргә тырышабыз инде. Әйе. Һәм инде ачуланабыз, теге бөтен әйберне позволено дозволяй итмибез, иначе башка менеп утырырга мөмкин. Орышабыз да, кайышны нәрсә икәнен дә беләбез. Менә нәкъ безне әниләр ничек үстергән, шулай үстергә тырышабыз, избаловать итәргә тырышмыйбыз. Ну, уенчыкларны инде кибеткә керсәк, инде уенчыксыз чыкмыйбыз, ансы ансы минустыр, әйе. Җырларны үзеңә сайлаганда нинди эчтәлектәгесен сайларга тырышасың? Аның берәр Юнәлеше бармы, әллә син төрле өлкәгә керәсең? Эчтәлеген мәгънәле сүз булсын инде теге нәрсә күрдем шуны яздым дигән шагыйрьләрне бик яратмыйм. Шуңа күпчелек җырларны хәзер инде Илназның җырларын башкарам. Ул инде теләсә нинди сүзгә язмый. Шуңа инде аңа бик каты да бирәйтәм. Бөтен яктан да киен дә, җыр э, сүзләрен дә бик үземә туры килә торган җырлар иҗат итә, Аллага шөкер. Гүзәл,

Ильназ, укытучы һөнәрең бар. Нишләптер бер дә сине мәктәптә укып йөргәнеңне күргән юк әле.
Э, бу җыраклаштырган сорау инде. Дипломы бар. Укытучылыкның аспирантура бүлегендә тәмамлаган. кәгазе бар, әмма дә ләкин әлеге ул һөнәр белән мәктәпкә барып эшләгән юк. Бүгенге көндә инде укытучыларның зарплатларын күтәрсәләр дә, мин бик сөенәм алар өчен. Минем белән укыган студентлар күбесе мәктәптә укыта, балалар тәрбияли. Ничектер мин аны әле үземнең кул астыма кулайрак килә торган эштер дип уйланам мин. Әмә ләкин булып торсын, әйеме, һәрбер эш бер-берсенә беркайчан да комачауламый, ул югары белем һәркемгә дә кирәк, бигрәк тә укытучы һөнәре. Җырларыңа кереп китсәк, соңгы араларда нинди эшләр белән мәшгуль булып йөрисең, нинди тематикага язасың? Бүгенге көндә Нинди генә тематикага җыр язсаң да, халыкның зәвыгын алып булмый. Ни өчен дигәндә, бик күп кешеләр шулай дип әйтә, бик күп авторлар да шулай дип әйтә. Бүгенге көндә такмаклар кирәктер дип уйлыйм мин халыкка. Ниндидер диапазонный озын җырлар язып эшлим дисәң, ничектер менә элеккеге вакытка караганда халыкның зәвыгы җырларга карата түбән, түбән дип әйтер идем мин, Аларга чыгып сәхнәдә менә сикереп, биеп, тилереп, билдән түбән нәрсә сөйләп, шундый менә нәрсә белән халыкны ничектер бүген күңелен шуның белән күрергә кирәктер шикелле. Шулай ук такмакка кадәр үк төштемени?
Безнең культура. Такмакларга хәтле дә бар. Дөресен әйткәндә, менә 3-4 минут арасында гына булган нидер яңгырый торган җырлар бүгенге көндә халыкны халыкка күбрәк эше ниндидер диапазонный икшәр октавага кереп китә торган җырларга караганда һәр вакытта да үземнең ничек эшләгәнмен ничек үземнең күңелемә хуш килә ничек йөрәк тели шундыйрак җырлар иҗаттабыз озын диапазон тавышны күрсәтә торган техниканы күрсәтә торганрак һәм яны үзем өчен генә дип эшләмим әлбәттә башка артистларга тәкъдим итәр өчен әлеге җырларны